Liandang tuanbia A hlan ah Zakhit timi pa a rak um i Tinsung timi nu a rak ṭhit. Tinsung cu a ṭuan tuk i ṭuan a zuam tukmi a si. Rawl a ei pah zong hin rian hi a ṭuan lengmang. Tinsung cu a ṭuan tuk caah rawl zong ei cawk loin an i rawn zungzal. Voikhat cu zakhit nih tinsung hi hi tluk in a ṭuan kaw tinsung nak i a ṭuan deuhmi ṭuan a zuam deuhmi nu hi an um ko lai tiah a ti i tinsung cu a mak i nupi kawl ah ai thawh. Nupi kawl i a vah cuahmah lio ahcun a phei phakhang a ih hmun in la a rak peh cuahmahmi nu a hmuh. Cunu cu a min ah Dartang a si. Cunu cu a zoh i cutluk nufel cu a ibu hmanh in la a peh va si kaw a fel taktak lai a ti i a ṭhit. Dartang he cun hmunkhat ah cun khua an vun sa. Dartang cu a fel naisai lo, rianṭuan zong a zuam lo. Tinsung nih a ṭuan ciami rawl an i ronh ciami vialte kha an ei dih cang i rawl ei awk zong an ngei ti lo. Cu tikah cun zakhat cu kawl ah rawl fir in a vak tawn. Cu tikah kawl pawl nih cun zakhat hi zeitindah kan thah khawh lai tiah khua an khang i a rat tawnnak lam ahcun khur an cawh i zeihmanh thei lo tein an khuh dih. Zan cu a hung phan i zakhat cu a thli tein rawlfir ahcun a van i thawh i cuka hor chungah cun a tla i an tlaih. An tlaih i thong ah an thlak. Thong ah cun caan sau nawn a um. Voikhat cu puai an tuah i cu ah cun Kawl siangpahrang pa nih Laipa thong i a tlami kha va chuah tuah u tiah a ti hna. A rak chuak i Kawl siangpahrang pa nih cun hla van i thawh hnik tiah a vun ti. Zakhit nih cun hla cu a van i thawh i hitihin a ti: Kawlkil in thla tangpa va cuan lai ing kaw ka nu le tinsung an ṭap maw run dai ah ti lawng hei nawl ai ing tiin a ti. Kawl siangpahrang pa nih cun a zaang a fak tuk i chuah colh u tiah a ti hna i an chuah i inn lei ah cun a tlung. Thong a tlak kar ahcun a nupi dartang cu an khuabawipa he an rak i duh i an khuabawipa cu a rak vaat. Cu tikah cun khua i a va tlun tikah cun a nupi cu a rak um ti lo. A nupi cu a va kawh lengmang i a nupi nih a duh ti lo tikah cun tinsung tal va fu ṭhan ko ne ning a ti i tinsung tein ah cun a va kal. Tinsung nih cun a rak duh lo, sihmanhsehlaw zaangfah a nawl lengmang i hmunkhat ah cun an um ṭhan. Tinsung cu nau a cuang i nau cu a van ngaih. A fate cu pa a si. A min ah Lian Dang an sak. Lian Dang cu a chuahka tein a kepi bul cia in a chuak. A chuahka te ah an inn tangah a rak tla i zu pakhat a rak tlaih i a rak thah. A nu le a pa nih mah hi zu Lian Dang nih a tlaih cu a ṭhawn lainak le miteitu a si lainak khuazing nih a hmuhter chung an ti. Lian Dang cu lentecelh a duh taktakmi a si. A mar a zaang. A hawile lakah a ṭhawng bikmi a si zungzal. Lian Dang a hmet lio te ahhin a pa cu ti phul ral nih an rak thah. Lian Dang nih cun zeitikah dah ka pa phu ka hlam la ti lawng a hngak. Lian Dang cu a van ṭhang ve cuahmah i tlangval a ṭhawng bik tiah minthang lah ai chuah. A pa phuhlem ai ruah caah ti phul lo i a kalmi paoh a thah lengmang hna. A ṭhawng tuk i a min a thang taktak. Dang cu a nu nih khuangtawl nupi ah a ṭhitpiak. A nupi cu nau a cuang. Nikhat cu lian dang nih a nupi cu thaizing cu khual kan tlawng lai tiah a ti. A nupi nih cun tulio khualtlawn cu ningṭi a ti lo maw tiah a ti. Lian dang nih cun zeihme kan ṭih lai le tiah a van ti. A nupi nih cun tiphul ral le huho zong tiah a ti. Lian Dang nih cun tiphul ral le huho zong te hna cu a ti i an i thawh. Cuti bia an i ruah lio cu tiphul pawl nih an rak theih hna tikah lam in a thli in an rak bawh hna i An van phak tik cu an zuanhnawh hna i a nupi cu a thin hmaka ah fei in an khawh i a thi. Liandang tu cu a mar a zaang i an that manh lo. Cu tikah Liandang cu a nupi zun ngai in lungleng taktak in a um tawn. Nikhat cu a nupi thla cu a rak i langh i a nupi thla nih cun Liandang ka kawh piak u a ti hna i Liandang cu an va kawh piak.

A nupi nih cun liandang keimah ko vangah maw hram rulral in ti lai ci, na ka ngaih ah thawl ṭial in ee zunrau ti kha ka hun tiah a van ti ṭhan. Liandang nih cun keimah bangin ai zul liomi nuva ṭang ka ṭhen, phu vung khirh lang siangraw na ee Ciatang ngamnak ah dartang ka cul law tiah a ti i a nupi cu a chuak ti lo. Mah hnu in cun Lian Dang nih cun nutar patar sinah khuangtawl min na ei sak men um maw tiah a hal tawn hna. Nikhat cu tarnute nih khuangtawl cu na ral khua ah um kal duh hlah na kal ahcun an in thah sual lai tiah a chimh. Asinain Liandang nih cun a duh lo i Khuangtawl umnak khua ah cun kal ai tim. Zan ah a kal i lampi i a tonmi hna minung paoh kha a rak thah hna. A hnu bik ah Khuangtawl a umnak ah cun a va phan. Khuangtawl inn ah cun a um i Khuangtawl cu maw pakhat a nei. Liandang nih cun Khuangtawl cu thaizing lo nan rak tlun tikah Na monu hi Larang rak i thlur pah sehlaw a hmaiah rak kalter te tiah a ti. Liandang cu zingka tein a rak tho i an khuathlang lungdonh tangin a rak hngah hna. Khuangtawl le a monu cu zingka tein lo kal ahcun an i thawh. Liandang nih zan i a chimhmi bia kha Khuangtawl nih cun a philh dih. Cucaah khuangtawl cu na raang ai thlur i hmai a sa i a mawnu nih cun a hnu in a zulh. Lian Dang nih a rak bawhnak hna hmun cu an va phan. Lian Dang nih cun a van zuanhnawh hna i a hmaisami nu cu a sam i tanthum ah a chuah. A mawnu tu cu an hnulei ah a kir zokzok i an khua lei ah a va tli. Lian Dang nih cun ruak cu a van zoh i khuangtawl a rak si ai. Lian Dang nih cun aize keimah nih maw kan tha a ti i a ruak cu ṭha tein a fim ta i ngaihchia bu tein an khua lei ahcun a va tlung. Kum thum chung cu a nupi zun ngai in zeihmanh tuah loin a um. Cun kum thum a liam hnuah a vainam cu ei zuh ṭhan i lo i a kalmi cu a bawh ṭhan hna. Ngaknu nute pakhat cu thilrit taktak a van i phurh i lian dang nih cun a hmuh i a hei chawnh. Cu nute cu lung in a hei cheh i thilak in a cheh. Lian dang nih cun ei ruat i khuang tawlmin ei sakmi ka kawl rih hna lai. mah cucu nupi ah ka ṭhit ṭhan lai a ti i a mikip kha a hal lengmang hna i mi nih cun khuangtawl min ei sakmi kan hngal hna lo tiah an ti lengmang. Nutar nute pakhat nih cun khuangtawl cu khika khua ah khin a um asinain kal duh hlah an in thah lai tiah a ti. Lian Dang nih cun a duh naisai lo i kal ahcun ei thawh ṭhan. A kal pah in mi a hmuhmi hna paoh cu a thah pah lengmang hna. Zan a phah i khuangtawl inn ah cun a va lut. Khuami nih a hnuh i an dum kha a theih tikah a chuak i an khua lei ah a kir ṭhan. Cu hnu cun khuangtawl khuami hna nih cun nan ṭumbut ah vutcaam nan thlet cio dih lai tiah tlang an au. Asinain khuangtawl cu a thle duh lo. A thli tein an khuami nih a ṭumbut ahcun an thletpiak. Zan ah lian dang cu a ra i khuangtawl sinah cun a hung it. Zan thlapa-var ah khuangtawl i a ṭumbut vutcam cu an zoh i lian dang keneh cu an hmuh i lian dang a lut ko hi ta tiah an ti. A inn cu thap thum in an kulh. A ṭhawng bikbik kha a hmaiah A der deuhmi kha a hnu deuh ah a der bikmi kha a hnu cem ah an chiah hna. Cu lakah cun a der takmi pate pakhat a rak um ve. Cu pate cu kulhnak ah cun um an sanh ve lo. Nang cu khika khin va um ko a hnu bik ah khin an ti i cu pate cu a fei ban can te he hau hram te ah khin a va dir ve. Khuangtawl nih cun liandang tha an timh ti kha a theih tikah a tho zok i a arpi a rai liomi kha a thah. A chuan zokzok i thaw taktak in liandang tho na ral nih thah an in zalh an in kulh dih cang. Tho law rawl kan ei ta lai a ti. Liandang nih cun zeihmanh ah a rel lo i tho loin a it ko. An nu nih cun a thawh lengmang i a hung tho. Rawl cu an ei i rawl an ei dih in a nam cu a van i tat. A nam ai tat cuahmah lioah a ral pawl nih cun Liandang hung chuak tiah an ti. Liandang nih ka vainam kai tat lio tiah a ti hna. Liandang chuak tiah an ti ṭhan. Ka lu pawng kai ponh lio tiah a ti hna. Liandang chuak an ti ṭhan. Ka biar kai keih lio a ti hna. Liandang chuak tiah an ti ṭhan. Ka puan kai sawhnawt lio tiah a ti hna. Liandang chuak an van ti ṭhan. Liandang nih cun chuak lai dah he keimah nai chai lo Liandang a ti i a chuah pah in a vainam cu a van lek pah i chaklei vampang he Minung he a sam dih hna. Thlanglei vampang a van fuh ṭhan i vampang he minung he a sam dih hna. Innka cun a hung chuak i inn lengpar ah a va pet. Ṭumbut ah a ṭum i an paṭhawng hna thap cu a sam dih hna. Hnulei i a dirmi hna thap zong a tlik pah in a sam dih cikcek hna. Hau hram ah a rak dirmi pa pader pate cu a hmuh. Nangmah hna cu thah ding zongah kan rel lo a ti i a taw a keuh ta i a chuah tak diam. Cu pate nih cun lian dang hi a luat hoi ko hi teh tiah a ti i a au pah in a feite cun a hei khawh i a van a chiatnak ah a thaphet thahri ah a khenh i lian dang cu a kal kho ti lo. An chuahhnawh i tlaih an timh. A pawng a phami paoh cu a rak sam dih lengmang hna. Ti awk an thei ti lo i bia an i ceih lengmang. A hnu bik ah inn khat ah rathur haileng khat cio in nan chuahpi lai tiah an ti hna. Dukua a chuak. Inn khat ah fathul pakhat cio in nan van chuahpi lai an ti ṭhan hna i minung pakhat phur a chuak ṭhan. Inn khat thing phurkhat cio nan chuahpi ṭhan lai an ti hna i thing ai aikua a chuak ṭhan. Mah hnu cun meiphu nganpi an tuat i fathul vialte cu an lin dih i lian dang cu an sawh. Mah hnu cun rathor hang cu an toih. Lian Dang cu hram lo le ai lo tein a in ko i mi vialte cu an khuaruah a har dih. A hnu bik ah a nupi cu an kawh i, Mah fathul hin na vapa hi na sawh lai i rathur in na toih lai, an ti. Khuang Tawl nih cun a va Lian Dang cu a zoh i a ngaih a chia tuk. A khuami nih cun an fial peng i, A sawh in sawh duh loin a hnur te khin a hei hnur, rathur zong cu a toih in toih loin a thuh in a hei thuh, mah hnu cun liandang cu a thi.